Helo a chroeso i bodlediad Clust i'r Ddaear gyda fi, Jim Ellis. A fi, Aled Jones. Gyda'n gilydd, ni am ddod â'r datblygiadau diweddaraf i chi o fyd amaeth yng Nghymru a thu hwnt. O'r dechnoleg newydd a fydd yn trawsnewid ein ffordd o ffermio i syniadau arloesol i adeiladu busnesau llewyrchus. Cewch y cyfan a mwy trwy rando ar y podlediad yma er mwyn cadw eich clustir ddear.
Heddiw, ni am drafod yr amgylchedd a sut gall elfennau amgylcheddol gyfrannu at fusnes y ffarm. Yn ddiweddar, mi fuom ni yn ddigwyddiad a drefnwyd gan Cyswllt Ffermio, yr enw Ffermio yr Amgylchedd, yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes sy'n rhan o Brifysgol Bangor. Un o'r prif siaradwyr oedd Doctor Prysor Williams, uwch ddarlithydd mewn rheolaeth amgylcheddol.

Yy dwi'n meddwl bod yna fwy a fwy o o dd- sylweddoli a a ddealltwriaeth fod ffermio a'r amgylchedd yn mynd law yn llaw ac fod yna bwysa ar y diwydiant amaeth i ffermio mewn ffordd sydd yn amgylcheddol gynaladwy a ma'r pwysa yna'n dod o'r o'r top fel petai gan gan lywodraeth sydd yn gosod targedau uchelgeisiol iawn, ac hefyd, wrth gwrs, mae cwsmeriaid y diwydiant amaeth yng Nghymru yn chwilio fwy ac yn fwy am gynnyrch sydd wedi'w gynhyrchu mewn ffordd sydd yn amgylcheddol gynaledwy. Ac mae ffermwyr yn, yn deall hyn, maen nhw'n sylweddoli hyn, ac o ganlyniad yn cymryd fwy a fwy o ddiddordeb, felly wnaethon ni feddwl dro yn ôl blwyddyn diwethaf, mae'n siŵr, e, y byddai'n syniad da cynnal digwyddiad, fyddai'n dod ar ddau beth, yr amgylchedd ac amaeth at ei gilydd. A mae'r diwydiant amaeth wedi bod trwy, uh, trwy gyfnod digon anodd i ddweud y gwir gyda'r holl benawdau negyddol yn y cyfryngau, sut mae'r diwydiant yn cyfrannu tuag at llygru afonydd er enghraifft, a slyri a'r aer a'r pridd. Felly mae yna, mae yna amser nawr, mae yna wir ffocws i'r diwydiant i fynd i'r afael â'r problemau hyn. Oes, dim amheuaeth, mae yna, mae yna gryn le i wella mewn, mewn sawl ardal yn wahanol lle a, a chryn gonsern. Ond hefyd, wrth gwrs, mae yna straeon da iawn, mae yna ymarferion gwych yn amgylcheddol, ac mae angen rhannu'r ymarferion da yno hefyd a, a, a, a symud y diwydiant yn ei flaen i'r cyfeiriad cywir, achos yn y bôn, um, yn, mae'n mynd i fod yn, neu mae yn, neu mynd i fod yn sicr yn, yn rhan allweddol o fusnes ac elw y fferm ydy ffarmio mewn ffordd sydd yn amgylcheddol gynaladwy. Ac felly, oes yn sicr mae yna le i wella, mae yna bwysau ar y diwydiant i wella, ond hefyd mae angen cael rhai o'r straeon da yna allan i'r wasg ac i'r cyfryngau hefyd, achos uh, mae yna merferion da ac mae'n bwysig iawn. bo i ni'n cael eu cyfathrebu hefyd. A mae ddadl bwysig yn bodoli hefyd, hynny yw, a byse bwyta llai o gi coch yn well i'r hinsawdd? Dwi'n gwybod bod tithe wedi bod yn rhan o sawl drafodaeth ar hyn, ond, ond le wyt ti'n aros arni? Mae'n dibynnu'n llwyr sut mae'r cig coch yna wedi'w gynhyrchu. Um, Mae'r ddadl yn cael ei gor-symleiddio i bob pwrpas ac um, dydy o ddim yn ddu a gwyn yn dda neu'n ddrwg. Lle. Um, mae yna systemau cynnyrchu cig coch sydd yn amgylcheddol anghynaliadwy. Da ni'n gwybod am yr clirio coedwigoedd yn Brasil, yn yr Amazon uh, ac yn y blaen ar gyfer systemau cynnyrchu cig eidion. Wrth gwrs, dydy hynny ddim yn rhywbeth sydd yn amgylcheddol gynaliadwy. Os o'n i'n edrych draw yma i Gymru, mae gennym ni systemau pori parhaol lle mae yna lawer iawn o garbon yn cael, gallu cael ei storio yn yn priddoedd ni, a dydy'r effeithiau amgylcheddol ddim mor ddrwg o gwbl. Felly mae ceisio berwi'r ddadl ni lawr i, i dda neu ddrwg e, yn, yn gorsymleiddio pethau dyd y gwir. Ac e, yn sicr mae angen i ni fod yn ddarbodus o sut mae ci coch yn cael ei gynnyrchu achos Mae bosib cael sgil effeithiau amgylcheddol negyddol, ar y llaw arall, mae bosib cael sgil effeithiau amgylcheddol positif hefyd. Da ni'n gwybod bod pori cywir, pori addas yn, yn gallu, er enghraifft, dod â buddion i ecosystemau, i fioamrywiaeth ac yn y blaen. Felly, mae yna ddwy ochr i'r stori yn sicr. Felly mae'n bwysig cael y ffeithiau allan hynny, uh, i'r cyhoedd, heb fod yn amddiffynnol falle? Ie, mae yna le i fod yn, yn bositif ac i, ac i arddangos beth sydd yn cael ei wneud. Um, dwi'n meddwl bod i, bod i'n, bod yna rhywfaint o, o, o guddio yn mynd ymlaen a falle ofni y ddadl a, a does am amheuaeth, mae yna, mae yna mae yna gryn bwysau ar y sector i, i ymateb, ond dwi'n meddwl bod i'n bwysig bod yn rhagweithiol a, a dangos Dydan ni'm yn berffaith, ond 'dan ni'n sicr yn yn awyddus i symud i'r cyfeiriad cywir. Mae cwsmeriaid yn cwestiynu'r hyn mae'n ni'n ei bwyta, a yn gynharach mi wnei ti ddefnyddio'r term, term gymharol newydd, y flexitarianism. Yn gyntaf, beth yn gwmws yw e, ac yn ail, ydw e'n gyfle neu'n fygythiad? E, flexitarianism yn dim mae yn, yn derm, dwi'n siŵr, doedd ddim yn bodoli 5 mlynedd yn ôl, llai na hynny felly. Um, mae yna rhyw ddwy y cant o boblogaeth y wlad, mae'n debyg, yn cyfri eu hunain yn, yn figaniaid, felly dyn nhw ddim yn bwyta cynnyrch anifeiliaid o gwbl. 5 y cant efallai sydd yn lysieuwyr, um, ond mae yna ganran sylweddol yn uwch o bobl yn cyfri hunain yn, yn flexitarian. Mae rheini dal yn bita cig ac yn yfed cynnyrch, bita cynnyrch llaeth, yfed cynnyrch llaeth ac yn y blaen, ond bod nhw'n ceisio cwtogi faint maen nhw yn ei wneud. Felly, Falle na unwaith y mis fydden nhw'n bita, falle ar achlysur arbennig, fydden nhw'n dathlu hefo'r teulu, fydden nhw'n cael cig eidion ac yn y blaen. Un o'r prif, un o'r prif resymau pan bod pobl yn, yn mabwysiadu diet flexitarian o, ydy oherwydd bod nhw'n meddwl na dyna di'r peth cyfrifol i wneud yn amgylcheddol. Um, felly, ddim yn galw hynna'n yn figaniad, ddim yn galw hynna'n yn lysieuwyr, galw hynna'n yn, yn flexitarian, ond maen nhw yn lleihau faint o gynnyrch anifeiliaid maen nhw'n ei fita, oherwydd y syniad sy gynnyn nhw na dyna'r peth iawn i wneud, y peth cyfrifol i wneud yn amgylcheddol. Ac mae'n andros o bwysig i'r sector cig coch ymateb i hynny, gweld hynny, ac efallai wir fod yna gyfleoedd i systemau cig coch yng Nghymru neidio ar y neges yna fel petai a dangos, wel, prynwch eich, eich cig o, o Gymru sydd wedi gynhyrchu mewn systemau cynaladwy ac mi fyddwch chi yn yn lleihau faint o niwed amgylcheddol fyddwch chi'n ei wneud nag fyddwch chi yn, os fyddwch chi'n prynu'r cig yna o wledydd eraill yn y byd sydd hefo rheoliadau amgylcheddol llawer iawn yn, yn llacach na sydd gennym ni yng Nghymru. Felly, mae'n gallu bod yn fygythiad, mae'n gallu bod yn her, mae eisiau ei droi o'n her drwy symud y diwydiant yng Nghymru i'r cyfeiriad cywir. Ond mae 'na bwysau hefyd wrth gwrs yn dod o gyfeiriad y Llywodraeth, a wnes ti esbonio'n gynharach bod y ffermwyr yn y canol fan'na rhwng y cyhoedd, rhwng y cwsmer a'r Llywodraeth, a mae 'na ddau o nhw'n rhoi pwysau arnyn nhw i fod yn llawer mwy call ynghylch y ffordd o maethu yn amgylcheddol a'r buddion amgylcheddol gallen nhw eu greu yn sgil hynny. Yn sicr, mae, mae Llywodraeth wedi ymrwymo i, i dargedau uchelgeisiol iawn, dweud y gwir, o ran lleihau yr allyriadau nwyon tŷ gwydr. Mae hynny'n wir am bob sector yng Nghymru a mae amaeth yn un o'r sectorau hynny. Felly mae yna sialens ar ar amaeth fel sector i leihau i, i faint mae'r ma sector yn, yn ei gyfrannu at yr allyriadau gwlad fe, neu cenedlaethol fel petai. Felly mae'r pwysau'n dod o'r top gan Llywodraeth, mae rhaid iddyn nhw feddwl reit sut da ni'n mynd i gyrraedd y targedau yma. Mae'r pwysau wedyn yn dod o'r gwylod fel petai, mae cwsmeriaid yn, yn dewis neu'n dymuno um, lleihau faint o gynrych anifeiliaid maen nhw'n ei fita oherwydd bod nhw'n poeni am yr effaith amgylcheddol. Felly mae'r ffermwyr yn y canol yn gorfod ceisio ymateb i hyn, felly um, dydy meddwl, wel, dydy hyn ddim yn, yn addas neu'n berthnasol i mi. Dwi'n meddwl bod hynny'n opsiwn rwan, achos mae rhaid i'r sector um, gael, ei, gael ei weld ar y droed blaen uh, yn gwthio hyn ac, ac yn bod yn iawn, rhagweithiol fel bethau. yn enwedig wrth ystyried yr ddogfen ymgynghorol diwetha' sydd allan, lle mae'r Llywodraeth yn sôn am y cynllun ffermio cynaliadwy. Mae dulliau o amaethu amgylcheddol yn mynd i fod yn rhan hanfodol o'r gynllun yma, yn sicr os mae rhywrai moyn parhau i dderbyn cymorthdal yn y dyfodol. Yndi, does 'na ddim dwywaith na dyna'r ffordd mae cymorthdaliadau yn, yn symud. Um, wrth gwrs, mae, mae gennym ni ffermwyr yng Nghymru sydd wedi bod yn rhan o gynlluniau maeth amgylcheddol ers sawl degawd rwan, dweud y gwir, a, a, ac efallai na fydd o yn gymaint o newid a mae'n rhai pobl yn meddwl, lle, um, achos mae o'n yn rhan pwysig, y cynlluniau maeth amgylcheddol yn rhan pwysig o fusnes llawer iawn o bobl. I ffermydd eraill, efallai, fydd o'n gryn newid mewn meddylfryd ac yn cynnig her, ond hefyd yym yn cynnig cyfleoedd o o yy go- dyna 'di'r gobaith felly, ond dwi'm yn meddwl fod yr yy diwrnod lle mae yym ffermwyr yn yn derbyn cymorthdal am Gario mlaen i wneud be maen nhw wastad wedi wneud. Dw- dwi'm yn meddwl bod y dyddiau yna yn mynd i bara'n hir iawn ac mi fydd y Llywodraeth, neu os liciwch chi y trethdalwr, yn disgwyl rhywbeth yn ôl gan y sector. A'r be ydy'r disgwyl yna yn ôl, neu be maen nhw'n ei ddisgwyl, wel buddion amgylcheddol ydy un o'r pethau yna. Ac wrth gwrs, yym, bwyd, mae'n hanfodol bod bwyd wedi'w gynhyrchu mewn ffordd sydd yn amgylcheddol gynaladwy. Ond i ffermwyr o ddydd i ddydd yn ymarferol ar eu ffermydd, beth gallen nhw wneud? Beth yw'r ateb, yn yn dy farn di? Ai technoleg yw e? Mae 'na lawer iawn iawn o betha' fedrith ffermwyr wneud a ma' 'na lawer iawn o ffermwyr yn gneud hyn eisoes sydd yn yn yn wych o beth ac ma'n bwysig iawn rhannu'r arferion da yna felly. Does 'na ddim un ateb, neu dau ateb, neu dri ateb, neu hyd yn oed falle 30 ateb, achos mae gennym ni gymaint o amrywiaethau mewn systemau cynhyrchu, mewn ffermydd yma yng Nghymru, felly di beth sy'n mynd i weithio ar un ffarm, falle ddim yn berthnasol, neu ddim yn ymarferol, neu ddim yn gost effeithiol ar y ffarm drws nesaf. Mae'n rhaid ystyried pob ffarm yn unigol a dod i fyny hefo, hefo clwstwr efallai o fesurau fedrith y ffermwyr yna wneud. Ond yn y bôn, Mae ei wneud â gwella effeithlonrwydd, fel bod gennym ni lai o fewnbyna, boed hwnnw'n wrtaith neu yn ddwysfwyd neu yn drydan e, ac yn y blaen. Mae bob un o'r mewnbyna yma hefo rhywfaint o, o gost amgylcheddol, rhywfaint o garbon yn ymgysylltiedig â nhw ond hefyd e, gwella faint o all byna da ni'n gael am yn mewn byna. Felly mae hynny yn ei dro mynd i leihau faint o garbon mae'n gynyrch, mae gymryd i gynhyrchu un cilo ddwedwn ni o gig oen. Felly mae gwella effeithlonrwydd yn, yn ei hanfod yn holl holl bwysig a mae yna lawer iawn o, o ffyrdd gwahanol o wneud hynny drwy wella lles anifeiliad, drwy wella geneteg, drwy rhoi e, diet cytbwys i'r anifeiliad ac yn y blaen ac yn y blaen. A'r ail elfen wrth gwrs ydy storio carbon lle mae yna gyfleoedd i gloi carbon i fyny, boed hynny'n yn priddoedd ni neu mewn coetir ac wrth gwrs trydydd opsiwn um, ydy i rai felly fydda cynyrchu ynni adnewyddadwy. Ond i ffermwyr wrth gwrs, mae'n rhaid iddo fod yn syml ac yn glir nac effeithiol, a dwi'n cofio di'n gweud yn dy gyflwyniad gene y geiriau Dewi Sant gwnewch y pythau bychain, felly hynny, hwnna yw'r yw'r yw'r cyngor fel petai. Ie, mae ma, ma yna lawer iawn o beth da ni'n drafod a wedi'w drafod heddiw, mae o ddim yn newydd fel petai, da ni'n gwybod hyn ers degawdau, um, pwysigrwydd rheoli pridd, rhoi dymaethynau cywir i'r pridd ac yn y blaen, um, pwysigrwydd pH iawn a calchu'r tir ac yn y blaen er mwyn cael gwell effeithlonrwydd i'n i'r gwrtaith ac yn y blaen. Da, da ni'n gwybod hyn ers y 70au, 60au, 50au a hyd yn oed cyn hynny. Ond efallai bod ni'n edrych ar bethau heddiw yma drwy ongl neu berspektif ychydig yn wahanol. Um, felly, gwneud y pethau bychain, gwneud y pethau syml yn iawn, ond hefyd heb amheuaeth, mae yna le i dechnoleg, mae yna le i, i ganfyddiadau fwy uchelgeisiol, fwy cynhyrfus o bosib, fwy cyffroes sydd falle ddim yma ar y ffarm heddiw yma, ond mewn pum mlynedd y bydden nhw. Felly mae o'n gyfuniad o'r hen a'r newydd, dwi'n meddwl, i, i, i gwrdd ar, ar her yma. Lle. Ac yn fur i gloi, Professor, mi fuodd y sôn wrth gwrs am trial gwerthu y carbon credits, a ma' hwnna'n mynd i fod yn ffynhonnell o arian i ffermwyr yn y dyfodol. Pryd mae hynny'n mynd i ddod? Yym, mae yn, mae o'n, mae'r mae cynllun yn, yn bodoli. Um, rhyw egin o gynllun ydi o ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod yna gryn botensial, mae yna gwmnïau allan yna mewn sectorau gwahanol, sectorau lle mae yna lawer iawn o ynni'n cael ei ddefnyddio, llawer iawn o garbon yn cael ei ryddhau, boed o'r yn diwydiant neu'r sector dyr, e, sector e, cemegion ac yn y blaen, weithiau mae yna rei o'r cwmnïau yna ar, ar hyn o bryd yn talu ar gyfer storio'u carbon e, ochr arall y byd. Felly, yn un o'r esiamplau dydd i ddydd, ydw'n ni feddwl am ydy'r sector e, trafnidiaeth, a pan mae pobl yn talu am docyn awyren i Sbaen ar ei gwyliau, mae yna opsiwn yna i dalu i, i, i, i storio'r carbon sy'n cael ei allyrru neu ryddhau yn rhywle arall. Y gobaith ydy fod yna rhywfaint o'r arian preifat yna, achos arian preifat ydy o, bydd yna rhywfaint o hwnnw'n gallu dod yn ôl i Gymru a byddwn ni'n gallu talu i ffermwyr storio'r carbon. Achos rydyn ni gofio am y sector amaeth, nid yn unig mae o'n ffynhonnell, yn gallu bod yn ffynhonnell o garbon, ond mae o hefyd yn gallu bod yn storfa o garbon a chydig iawn iawn o sectorau sydd yn y lle yna. Dyn mae o'n arf mewn ffordd i'r sector ymaith. Felly mae yna, mae yna gyfle economaidd wrth gwrs, a fel nes i ddweud yn dy gyflwyniad, uh, y dyfodol yw ffermio cynhyrchiol yn fynd llaw yn llaw gyda ffermio ar amgylchedd. Yn sicr, a dyna un o'r brif negeseuon heddiw mae gobeithio fod ffermwyr yn gweld yr, y cyfleoedd a'r buddion amgylcheddol sydd yna o, o ffermio mewn ffordd um, sydd yn yn yn dda i'w pocedi nhw, pocedi nhw ac i'w busnes nhw, ond hefyd yn dda i'r amgylchedd. A 'dan ni 'di clywed esiampl gan sawl ffermwr heddiw 'ma o sut maen nhw wedi plethu yr amgylchedd yn ran o'u busnes nhw felly. Yym a bod ni ddim yn yn trafod yr amgylchedd ar un llaw ac amaeth ar y llaw arall a gweld nhw fel dau beth hollol wahanol achos Dydyn nhw ddim. Um, mae, mae'r naill yn effeithio ar y llall, bod bynnag ffordd da chi'n edrych. Ac uh, mae yna gyfleoedd arbennig i, i ffermwyr yng Nghymru i, i wella ei, ei helw, efallai, a gwella'r amgylchedd, ac mae'n bwysig iawn edrych am y cyfleoedd yna. Wel, Presor, mae'n hyfryd i gael dal lan nawr i mwyn gret i cael cyfle i gael sgwrs y bore yma, a phob hwyl gyda gweddill y gwaith ymchwil. Diolch yn iawn.
Wel, Llyr Jones o Fferm Derwydd, o't ti'n un o'r siaradwyr yma heddi yn y digwyddiad Ffermio a'r Amgylchedd. Beth oedd y prif negeseuon yn dy gyflwyniad? I fi, mae'n bwysig bod yr ffarm yn gwneud elw hefyd, oherwydd os di'r ffarm ddim yn gwneud elw, dydy'r dydy amgylchedd ddim yn ennill, felly mae pawb yn colli allan, so mae'n bwysig bod mewn busnes, uh, bod, er, bod pawb yn hapus. Mae rhaid o weithio, mae y ddau ochr o weithio fe gilydd. A mae'n bwysig dod â'r elfen busnes neu mewn efe, ddim yn nghofio bod y popeth wrth gwrs i wneud ar amgylchedd. Mae rhaid y fusnes fod yn proffidiol ac yn cynaliadwy yn ariannol ac yn amgylcheddol. Wrth gwrs, oherwydd fel ffarmwr, ond uh, fel yn, yn, yn prif peth dwi'n poeni am mwy na byd arall ydy nes bod mae mhlant i yn cael bywyd da, maen nhw'n cael uh, saff a bod nhw yn, yn mwynhau mae'r ma amgylchedd yn anffodus, mae, ma hwn ydy sy'n dod nail, so mae rhaid i ni siw bod, y, bod yr, uh, so mae'n dod yn doli eto, mae'r ffarm sy'n gorau wneud elw, Er, ac os yw ffarmwr yn ddialw, mae'r amgylchedd yn mynd i ennill hefyd. Ac i sicrhau dyfodol i'r ffarm, dych chi 'di arallgyfeirio yn helaeth hefyd? Do, yy mae gen i ambell i yy busnes yy o o dan 'y mhelt yym a ma' bob busnes 'di 'di dechre, 'w'rach 'di o'm 'di dechre i i be' oedden ni 'di meddwl wneud ond 'dyn ni 'di fatha arallgyfeirio o fewn arallgyfeirio hefyd felly mae o'n yym do ma' mae o'n a ma' bob busnes yn yn gweithio hefo'i gilydd yy dwi'n dwi'n lwcus iawn o Wrth gwrs chi'n rhedeg busnes ieir a dych chi wedi profi'n ddiweddar pa mor anodd mae gallu bod o fewn yr amgylchedd achos trafferth gyda caniatâd cynllunio oherwydd amonia. Esboniwch mwy am hynny. Uh, Wel ia, oedd, um, pan oedden ni yn adeiladu'r uh, sied cyntaf, um, oedden ni wedi gwneud siŵr bod yr, yr infrastructure sef yr er trydan, dŵr, dŵr budur, generator, pacar yn, yn digon o maint i fod yn gallu uh, dyblu uh, a fatha future proofio fo. Dim pan ddos i drio um, gael planning uh, uh, methu oherwydd yr ammonia. Ond on be, be, be dwi wedi dysgu o'n efo ydy um, just newid ych ddull o ffarmio ychydig bach o fewn fatha carthu allan bob dydd, uh, rhoi uh, gres i fewn i gnesu y shed er mwyn bod yr litter yn sych, yn, um, Rhoid y sgrepas bach ar y gwylod i jyst i symud y litr, so mae'r ieir yn symud. Um, just tri peth bach yna yn gallu uh, disgyn armonia wrth hanner uh, 50%. A, a do ddim, oedd o ddim yn fydd o ddim yn costio lot o bres i roi fewn a fydd o ddim yn lot o waith a oherwydd mond chodig jyst pwyso bwtwn bach mwy aml a felly mae'n ma ma, ma, ma lot o ffyrdd fedrwch chi wneud heddiw i helpu'r amgylchedd. A hefyd, ti 'di edrych mewn i ffyrdd allet ti gynhyrchu dy egni a thrydan dy hunan trwy paneli solar, system hydro. Mae hwnna help, wrth gwrs, i'r darlun. Ydy, wel, dechrau efo'r hydro nes i'n gynta, a ffeindio bod um, y rhan fwy o'r egni oeddwn ni'n cynnychu yn, yn, yn mynd ar y grid. Felly, teimlo oeddwn ni, o, o gynnau'r egni am ddim yma, uh, a dyna pan eisiau fewn i'r ieir, um, oherwydd mae o'n defnyddio dipyn egni, ond wrth, wrth adeiladu a ffeindio allan bod mae'r rhan fwy o'r egni yn cael ei uh, ddefnyddio yn yr ha, uh, o'r rhai fi roed y solar panels honno, a wedyn dal wedyn ffeindio allan bod o'n i dal i werthu egni ond yn, uh, yn y nos a dyna pan eisiau fewn i'r ground source heat pumps yma i, a dyn defnyddio egni oeddwn ni'n allforio nos a dyn mae hwnna wedyn di benefitio wedyn wrth ddod â incwm arall i fewn A hefyd mae'r ieir yn bita llai oherwydd maen nhw yn, uh, yn gnesach, felly di'r iar ddim yn bwyta'r bwyd i, i gadw'n gynnes, dim ond yn bwyta bwyd i cynnychu rwy. Felly mae o'n lot o knock-on effects ydi o, a ffindio cyfleon uh, i, i helpu'r busnes, safio arian a neu pres. A hefyd mae yna fusnes gyda ti'n gwaredu anifeiliaid am, am hynny hyd yn oed yn cynnyrchu egni. Yndi, um, Ers 2006 dwi bod y criw o ffermwyr dod at ei gilydd um, ac um, a dyn ta, o, ta, uh, 10 mlynedd, 9 mlynedd yn dod, ia, ta 9 mlynedd yn dod, um, ar ein i benderfynu, um, a nes i sbio fewn i uh, defnyddio nhw mewn AD plant a ffindio uh, busnes yn uh, Leek Derbyshire oedd yn, oedd yn gallu neud o, a dim ond nhw'n hel nhw bob dim echer a mynd â nhw yno. Felly mae un dafad yn gallu cynychu ddigon o egni i, i tri tu am, am, am diwrnod cyfa. Felly mae o'n, neu ddau ddwrnod, a, a mae o'n, mae'r egni yno mewn defedd. Lle, lle oedden ni o cynt yn defnyddio uh, uh, uh, diesel um, i, i losgi, wan dyn ni'n gallu cael yr egni allan o'r defed a, a dyn mae hynny wedyn yn golygu bod mae'r ffarmwr lleol yn safio arian, um, mae'r ymgylchedd yn ennill allan a mae o'n um, mae'n ma, ma helpu ni fel busnes i greu ychwaneg o um, arian do fewn i busnes. A dwi ti'n person positif iawn yn naturiol, a ti'n gweld lot o gyfleoedd mynd i fod yn y dyfodol i ffermwyr i fanteisio ar ymgylchedd? Ynddo, dwi'n teimlo bod ne, um, yr carbon uh, credit ma, ma, ma ne bosib, dwi'n am e, uh, lle fydd yr, debyg iawn i'r ffidyn tarif fan efo'r efo trydan, lle mae'r yr, yr person sy'n defnyddio'r egni sydd yn talu amdano fo. Ac os, a dwi yn amau fydd, fydd os fydd chi eisiau hedfan uh, i'r gwledydd eraill yma, um, fydd rhaid chi dalu uh, rhyw fath o rhyw carbon tax a, fydd, a dwi'n gobeithio fydd y carbon tax na wedyn yn mynd yn ôl i'r ffermwydd sydd wedi plannu'r coed sydd yn, yn edrych ar ôl yr mynyddoedd, yr, um, y bog, bogs yma a, a dwi'n amau mewn erw mae yna rhywbeth yna ar gael a dwi'n meddwl fydd, mae'r dyfodol yn eitha... Dwi'n am fydd, mae, mae ffermio yn mynd i fod yn uh, yr ffordd ymlaen i, i helpu'r um, uh, uh, gochau. Fydd, on, fydd o ddim yr end all, y cwbl fydd ffermio, fydd o'n yn link yn yr chain, i, a fydd, mae gyd o'r links mae'n dod at ei gilydd i, i helpu rhagolchedd yn y dyfodol. Wel Llŷr, diolch yn fawr iawn i ti am y sgwrs a phob lwc gyda'r dyfodol. Rhys Gruffydd di'r enw, dwi yn ffarmio yn uh, Penis ar Wyn, jyst um, ddim yn bell o Llanberis. Um, a dod yma heddiw yma um, am bod o pyn bach o bwnc llosg uh, amgyl, uh, ffermio ar amgylchedd mewn ffordd. Mae'r ddau yn nhw mynd um, law yn llaw o'i gilydd a jyst eisiau cael rhyw fath o syniad o beth sydd yn digwydd tuag at dyfodol mewn ffordd, lle da chi'n edrych ymlaen i a ffordd mae pethau'n mynd i symud, symud yn ei mlaen. A beth yw dargraffiadau ti o'r diwrnod? Wyt ti wedi dysgu rhywbeth? Os na rhyw neges wedi sbarduno dy feddwl? Um, dwi'n meddwl na'r neges fwya, da ni, chi meddwl lot o, o um, presentations da di bod a pobl yn, da, yn rhannu profiadau a syniadau nhw a beth maen nhw'n neud lli a mae o'n eitha tebyg i beth Mae pawb yn feddwl, dwi'n meddwl, ond um, dwi'n allan na'r peth mwyaf sydd yn arwydd ydy, allan bod yna uh, y posibilrwydd bod yna um, fwy o gydweithio mynd i fod rhwng y llywodraeth a y ffermwyr mewn ffordd. Chi, um, bod nhw'n dod i ofyn ar ffermwyr beth sydd yn digwydd ar ei ffermydd nhw Yym, a fel bod ni'n cydweithio well efo'n gilydd, yn lle bod pethau'n mynd o un extreme i llall fatha sydd wedi bod yn y blynyddoedd o fu rhwng headage payments a chi, pethau felly. Yym, y ffarmwr sydd yn gwybod beth di'r gorau i'w ffarm o, um, ar ddiwedd y dydd, mor un fath Sa ffarmwr yn da un byd i fynd i office i ddeud wrthyn nhw sut da be'i neud mewn ffordd wedyn, y'ch chi, mae'n rhaid chi rando ar y pobl sydd ar y ar y shop floor fel petai. Wyt ti'n croesawu'r yym y penderfyniad mi fydd cymorth daliadau yn y dyfodol mynd yn tuag at nwyddau cyhoeddus sef gweithgaredde amgylcheddol? Yym yndw, yn dibynnu sut mae o'n cael i i basio mlaen mewn ffordd os os 'dyn nhw'n gwrando ar y ffermwyr ac yn trio cyd-weithio Yym achos ma' 'na lot ma' ff- ma' ffermwyr yn neud lot fel mai yn barod i yy y cyhoedd a chi ma' 'na lot o dda ma' y ffermwyr yn neud yn barod i'r amgylchedd na ella sydd ddim yn ca'l 'i gydnabod i fod yn onest. Sleri Field ydw i, dwi ffermio yn Llyn Ddi Isaf yn Nant Gwynant. Yym, a heddiw wnes i ddod jyst i cael bach o syniad a deg gwir. Yym, mae yna lot o sôn am ffarmio efo'r amgylchedd, ond o'n i eisiau clywed bach o syniadau be oedd ffermwyr e- eraill yn ddeud a lle oedd y wins wins fel petai. A beth yw'r prif argraffiadau ti wedi cael yma heddi? Yym, Mae wedi bod yn gret clywed um, straeon positif. Um, weithiau mae'n hawdd clywed llawer o'r ochr negyddol, um, enwedig yn yr ucheldir, felly mae'n gret i clywed uh, yeah, pethau mae pobl eraill yn neud. Um, oedd yn diddorol clywed o ran yr ochr coed. Um, mae'n hawdd weithiau meddwl bod coed yn jyst yn hollol um, gyferbyn o beth ti eisiau gwneud ar y ffarm, ond clywed faint o uh, positives fe wedi cael o cael coed o fewn y system ffarmio, bod o jyst amdan be ti isio neud efo system ti a sut fedrwn nhw weithio ac yy hefyd mae'r ochr yym fel technoleg newydd yn reit diddorol dwi ddim dwi'n eitha hen ffasiwn mewn pethau mewn ffordd ond yym mae'n diddorol clywed sut maen nhw wedi defnyddio yy mae yna fel technoleg newydd o ran testio pridd a pethau dyn nhw'm o'n i'n meddwl swn nhw'n uffernol o ddrud ond dyn nhw ddim yym so ie yeah, pethau jyst i trio pethau allan a neud y neud y pethau bychan fel oedd Prysor yn deud. Wel Dewi, ti 'di bod yn cadeirio'r digwyddiad yma heddi, sef Ffermio'r Amgylchedd. Sut ddiwrnod mae wedi bod? O, os ti be, mae 'di bod yn fraint, deu gwir, cydweithio efo ffermwyr um, i baratoi tuag at y digwyddiad yma. Uh, mae jyst dangos y cyfoeth sgynnon ni o wybodaeth um, o ran gwarchod yr amgylchedd a hefyd yr er hyder a fraint o fod isio gwarchod yr amgylchedd. Um, yn aml iawn mae ffermwyr yn cael eu pardduo bod nhw ddim yn cydweithio hefo'r amgylchedd gystal â phosib, ond dwi'n meddwl bod yr, y trafodaeth yn ei gael yma heddiw yn destyn bod hynna ddim yn wir, bod ni yn, bod ffermwyr yn cydweithio'n dda iawn efo amgylchedd ac yn aml iawn yn ei warchod o ac eisiau ei reid o i'r genedlaeth nesaf mewn well stad maen nhw wedi cael o, sydd dwi'n meddwl yn tyngad i, i ffermwyr yn gyffredinol bod nhw yn eisiau, eisiau gwarchod ac yn cydweithio efo Dim jyst efo'i gilydd, efo'r efo'r amgylchedd a hefyd efo Llywodraeth Cymru i sicrhau'r dyfodol. Hyfryd hefyd gweld y stafell yn llawn, yn do dde, y llyn orlawn. Yy mae'n profi bod 'na lot o ddiddordeb yn y pwnc. O, heb heb ddim o, os dweud gwir, mae'n ddiddordeb mawr ohono fo. Um, a dwi'n siŵr bod yna ddiddordeb wedi bod yna es blynyddoedd, ond um, fwy, fwy, fwy ddiweddar, um, Maen nhw wedi bod ar yr uh, penawdau'r newyddion yn anffodus bod rhai o'r neg negeseuon yna yn gallu bod yn negyddol, ond Dwi'n siŵr bod, bod, bod, bod gennym ni swydd fel y cwswm ffermio a hefyd fferm, ffermwyr i gyfathrebu'r manteision a hefyd cyfathrebu'r ffeithiau bod ffermio yn rhan hanfodol bwysig o'r o ddatrys i'r broblem. Um, mae amaethyddiaeth yn un o'r unig diwydiant sy'n yna sydd hefyd yn gallu bod yn carbon sink, carbon store, store um, trwy'r porfa, trwy'r coedwigaeth a'r ymgylchedd yn cyffredinol. Tibod, pan 'dyn ni'n sbio ar um, llygredd uh, mae amaeth yn greu, ac wrth gwrs mae yna rhywbeth ohono fo. Mae hefyd, mae eisiau cymryd i ystyriaeth yr, yr, yr, um, yr, yr, yr, y darlun gyflawn sydd hefyd fod yn carbon sink, mae'r fuwch sydd yn pori ar dir hefyd yn carbon sink, so mae o yn, yn, yn cylchdroi. A mae'n bwysig amlygu hynny, y buddion amgylcheddol mae ffermio yn cynnig, ond y her yw wedyn i sut i fynd ati i fesur e mewn ffordd dibynadwy. Ie, yeah.
o mae hynna heb os yn, yn mynd yn her, a mae'n parhau fod yn her. Does am un ffordd hawdd o fesur be yw'r allbwn o ran yym llygredd yn union yn, yn, yn byr wyddoniaeth hyd yma felly. Um, a falle dyna be di'r gwendid rili, really, bod ni yn, ddim yn gallu amddiffyn hynny yn gystod gallu ni. Ond heb ddim os fel yn hyd, i fod yn carbon neutral, mae ma amaeth yn mynd i fod yn rhan bwysig iawn o'r darlun yna. Ac mae sawl un o'r ffermwyr, fel dyn ni wedi Dwi wedi clywed yma heddiw, um, wedyn yn mynd yn bell iawn i gyrraedd y nod yna. A lot o'r ffermwyr yn tan, tanlinellu'r pwynt o gadw pethau'n syml, gwneud y pethau elfennol, gwneud nhw'n dda, a hyfryd gweld ffermwyr ymarferol yn sôn am y pethau bach nhw wedi wneud, y newidiadau nhw wedi wneud, a'r gwelliannau nhw'n gweld, nid unig yn amgylcheddol, ond yn gynhyrchiol hefyd. Yeah. Ac o'n i'n sylwi, mae'n hollol amlwg o'r ffermwyr oedd yn siarad mae heddiw, maen nhw'n ffermwyr blaengar iawn, ffermwyr da iawn, ond hefyd maen nhw'n cysidro'r amgylchedd i fod yn hanfodol o llwyddiant i busnes. So mae'n mynd, mynd i ddweud, dy o ddim yn gwrthdaro, maen nhw'n mynd law yn law, a mae'n bwysig iawn cael y pwynt yna drosodd na bod o ddim yn bwynt sydd yn mynd yn erbyn y gilydd. Mae'n hanfodol o bwysig i cydweithio, oherwydd maen nhw'n mynd law yn law i, i gynnal busnes a hefyd ffarm gynnaladwy'r dyfodol. Ac yn ychwanegol at y cyflwyniadau oedd bore 'ma, oedd 'na gorsafoedd ar hyd y lle 'ma, ffarm Henfaes Prynhawn 'ma. Esboniwch beth oedd yn rhan fyna. Na, o, ie, yeah. so mae gweithio yn, yn Henfys, yn Henfaes efo, efo prysor a'i dîm. Uh, mae gen ni pedwar um, uh, station felly. Uh, Mae'r cyntaf yn sbio ar genomeg, so mae'n enghraifft o'r dechnolegau newydd allwn ni ddibynnu ar, ar rwan i drio gwella effeitholrwydd um, um, buchasodro, um, dyn ni'n canolbwyntio ar y sgwrs yna, um, lle dyn ni'n defnyddio dechnoleg yna i ddewis a dethol yr anifiliaid gorau a fwyaf um, effeithiol felly. Ie, yeah, a wedyn mae'r er tri sesiwn arall, so mae gen i un yn canolbwyntio ar y pridd, um, a sicrhau bod y pridd yn performio i ora, a sicrhau bod yr elfennau o fewn y pridd yn, yn iawn felly, ac um, Wrth gwrs, os ydy'r pridd yn gweithio'n iawn, mae, er, mae o yn performio i wora, a wedyn mae o'n performio fwy o borfa sydd yn edrych y ffarm yn gynaladwy. Dyna ni hefyd efo stesion yn um, canolbwyntio ar ochr coedwigaeth, um, agroforestry, a mae gennym ni hefyd stesion yn sbio ar yr dechnoleg o fesur hybrina o fewn pridd i sicrhau bod hwnna yn gweithio i wora, felly so mae'n ffordd hawdd ag i fesur y, y, y, y nutrients yn y pridd. Yn sicr mae'r pridd wedi bod yn bwnc sydd dod lan sawl gwaith heddi a fi'n cofio siarad â ffarmwr yn ddiweddar oedd yn gweud dechreuodd e off yn galw ei hunan yn ffarmwr bîff a defaid wedyn nath e sylweddoli na ffarmwr glaswellt oedd e a nawr yn ddiweddar mae di sylweddoli ffarmwr pridd yw e. Ie. O ma
ma ma pridd mor hanfodol i unrhyw ffarm a o fanna ma'r yy ma'r busnes yn cychwyn yym o'r trafodaethau heddiw efyd mae o'n amlwg os ydi'r Er carb, lefel carbon uchel yn y pridd, yn aml iawn mae'r pridd yna hefyd yn iach ac yn ffrwythlon iawn. Felly Dewi Hughes o Cyswllt Ffermio yn cloi y diwrnod. A dyna ni wedi cyrraedd diwedd y trydydd pennod. Diolch i chi gyd am wrando. A diolch hefyd i Prysor, Llŷr, Teleri, Rhys, Geraint a Dewi am gyfrannu. Gobeithio yn fawr eich bod wedi mwynhau yn ein cwmni, a chofiwch tanysgrifio i'r podlediad os chi am glywed mwy. Ia, achos y tro nesaf byddwn yn edrych ar y ffermydd ar ddangos newydd Cyswllt Ffermio. Mwy am hynny yn y bennod nesa o Glystyr Ddaear.
Felly wrtha i, Jim Ellis.
A fi, Aled Jones.
Hwyl fawr.